ta National Identification Registration Authority, nira, baarugayo eryanyakazooba n'okukirangirira butunu kandi baakiteeka aha mushana ngu baarekyera aho ehurura ebaire neegyenda omu maisho ey'okuhandiika busya endangamuntu n'okuzigarura busya n'abo abarikwenda endangamuntu ensya. Nikiijukwahwo ngu omu mwaka ogu tutaire emabega omu kwezi kwa kataano enkumi ibiri abiri na itaano, ebiro abiri na mushanju, hoona baakarugayo ab'ekitongore kya nira, okutandikira aha miruka baatandika eihuriro ryabo ry'okuhandiika abo boona abanya Uganda omuri omu ihanga erya Uganda n'abarikwenda kutunga endangamuntu kandi hoona omu kugaaniiraho n'abanyamakuru erya nyakazooba ori omuhandiiki omu kibiina nikyo ekyo kimwe ekya NERA Claire Orama yarugayo n'okugira ngu abantu bakuhika obukaikuru ikumi na bunaana bakatongyeza bushatu nibo baarugireyo n'okutunga endangamuntu zaabo kugarurwa busya okuruga ahari abo. Abantu ababaire nibahika miriyoni ikumi na itaano n'obutonyazi munaana ababaire nibateekateeka okuza kwehandiisa. and we have achieved 14,311,877 a performance of 90.5 percent.
Naagira ngu endangamuntu z'okuhika obukaikuru mukaaga n'akatonyezo buna nizo zirugire n'okushora kandi zikaheebwayo ezirikukora obucweka ashatu na mushanju okuruga ahari ezo miriyoni ikumi na mushanju n'obucweka bubiri ezibaire ziteekateekwa okubaasa kugabwa.

the benefactor or a parent and as we have always engaged that there was a bit of sluggishness in this area it is painful to report that we have only managed 37.3 per cent to be sent. Obwa hati nakira ngu obukaikuru bukuhika ikumi obw'endangamuntu z'abaasize kushora beitu ahari ezo obucweka bubiri n'akatonyazo butaano abantu baabazize kuziihayo kandi baziine omu nshaho zaabo ekirikumanyisa ngu ezindi tizaakahikire bantu.

Orama nayongyera n'okugira ngu okuhereza abanya-Uganda abari omu nsi z'aheeru endangamuntu ezirikworeka ngu n'abanya-Uganda nk'omu mahanga harimu Dubai, UAE nangwa n'agandi kyatandikaho erya nyakazooba mpaka aha izooba ry'orwakashatu eki arikugira ngu boona abari okwo aheeru bareebukye ngu baijumbire omuramwa ogwo.

Nzasiima Kagyesa ahabwa GNTV Agarikosya. Agarikosya Twaheza kweyongyerayo, Poliisi yarugayo n'okushoboorora aha nshonga ahabwaki ekiri omu maka g'ow'ekitiinisa Robert Kyagulanyi Sentamu ori purezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform, nup, kandi hoona nabwo owaabaire ayezimbire omu karuuru akarugiire n'okuteerwa omu kwezi kw'okubanza aha biro by'okwezi ikumi na bitaano ahabwa mukuru w'eihanga, Kandi ab'ekibiina ekya Nup nibarugayo n'okugira ngu obwahati bakiri omu maka ago kubaasa kushoboorora enshonga ezikiriho niziteganisa nangwa n'okureeba obusingye ku bwakubaasa kubukaara omunda omu ihanga erya Uganda. Ebi byona byarugayo n'okugambwa ori omugambirizi wa pooriisi tindiijo kureka n'owa ekitiinisa Kituma Rusoke ohi yaarugayo n'okugira ngu pooriisi neeba eine obuntu bukye obu erikuba neecondooza n'ahabw'ekyo nikyo ki ekiri omu maka ga Kyagulanyi okutereeza enshonga ezo.

Girayo omugane mahurire gaitu agarikwotsya. Bwanyima y'esande nk'emwe n'ebiro kugwamu ebigyezo by'ekyamushanju ebyakozirwe omwaka oguhwire ogwa ibiri abiri na etaano, Kushushoora nangwa na Arzate zikarugayo n'amashomero n'abaana bakareeba ebi babaasize kukora. Obwahati twarugayo n'okutunga akagisha kugaaniiraho n'omwe aha beegi owarugiire n'okushutamira ebigyezo by'ekyamushanju kandi akakora kurungi beitu Orikugira ngu amatsiko geye gabaasa kukoma aha kyamushanju ahabw'okuba school fees y'okuza omu senior one tiine hakugireeba na yateerateera tiine kyakubaasa kwetungira ninga shi n'okweyamba. Ogu t'endiijo kureka n'ow'ekitiinisa Atuhaire Roneti ow'emyaka ikumi na mushanju ou twabaasa kunansana omuri Kampala arikutuura n'omwe owaabaasize kumuyambaho omu kushoma ekya mushanju ahi Ronette yarugaine okugira ngu buzima abari okwo aheeru babaase kumuhweraho aha namba ze ezi yaabaasa kutushomerera ez'ensimu okugira ngu obundi akaatunga ka sukuuru fiizi kandi ekirooto kye eky'okuba omushaho kukigumizamu yaaheza kutunga abazirakisa bakamuhweraho omu kushoma n'okweyongyerayo emishomo ye. Bwanyima y'ebizamu by'ekya mushanju, okubaasa kurugayo n'okushohora ebyakozirwe omu mwaka gwa enkumi ibiri abiri na etano kandi abaana bakareeba buzima oku bashikire n'oku bakozire, obwa hati erya nyakazooba twarugayo n'okutungaho omwana w'obwishiki arikumanywa nka Atuhaire Ronette ow'emyaka ikumi na mushanju owarugayo n'okweterera omuranga nangwa n'okushaba abanya Uganda abakubaasa kuba bainemu sente bakamuhereza obuyambi ahabw'okuba Ogu nayenda kuza omu siniya wani okuza kushoma n'abandi nangwa nk'abandi oku bakushoma.
Amaziina gangye ni Nyati Ereneti, nyine emyaka ikumi na mushanju, nkazaarirwa omuri Ntungamo omuri Rooho. Ndi aha abarimu nibandaha boona ninshaba obuyambi omu mishomo yangye. Nkatandikira omu ishomero rya purayimare omu kyaro kyaitu. Naahika abazaire bangye tibaabona sente nyingi z'okubaasa kunshomesa. Naabona dayirekita wa Golden Bells omuri Mbarara yaanyeta kumpeereza obuyambi, yaanshomesa naamara ekyamushanju.
Omunyamakuru waitu ahi yaaza kurondera omwereere ogwo, hoona yaamushanga omuri Nansana. Nansana eya Kampala ei yaanaatuurayo n'abantu batari bamwe na bamwe. abatwire nibamukwatiraho omu kushoma kweye na munonga omu kuheza ekya mushanju ehi yaarugayo n'okushutama kugaaniiraho naitwe. Atuhaire rero n'eta naarugayo n'okugira ngu akashutamira ebizamu by'ekya mushanju omwaka oguzitiire emabega kandi buzima yaija akozire gye kimuhaaririize kugira ngu obundi akaaza omu siniya y'okubanza beitu akasente kakiriho nikamweteeza empi ahabw'okuba tarikukareeba. Naasitamira PLE yangye omwaka oguhweire naatunga mwenda. First choice yangye nkagiteeka Bweranyangi kwonka abazaire bangye tibabaasize kubona sente zaakubaasa kuntwara Bweranyangi ahakuba omu famire yaitu turimu abaana baingi turi abaana mukaaga, nyineyo abandi enyima. abandi omumaisho kandi boona nibenda school fees abaziire bangye tibakabasa kutubasa twena so abarikundaba boona ninshaho obuyambi waaba oyine ekiwakubasa kumpa nka bursary ebyokukoresa nkahaishomero. Noobaasa kunyamba? Nimbaasa kusiima.
Omu kugaaniira nawe omu Rungyereza obundi okureeba yaaba naabaasa kurumanya nainga shi atarikutubeiha yaaba yaashomire. Ronette yaarugenda okutworeka buzima ku Ekingyereza arikukimanya eki, kandi hoona twamushanga omu bitabo bye ei arikurabaarabamu arikora n'ebi yaakozire. Ei yaarugire n'okugira ngu atwire naahwerwaho omunyambabazi ngu beitu obwahati ebyeye nawe byakoma aho.

and I achieve my goals. Omu kutushoboorora aha by'eka yaabo, naaruga aine kugira ngu abazaire beeye n'aboora orunkunku kandi obwa hatiiya bakazaarwa abaana mukaaga obwo ari omwana wa kabiri beitu akabaire naahurira naayenda kushoma ahakuba naayenda kuba dokita ahakugira ngu sente tibaziine, ekirooto kyeye kibaasa kwija kuhwerekyerera kityo.

Aho niho yarugayo n'okutugira ngu buzima buraara ahurire okushaba kwe abaase kumukwatiraho kandi atakubaasa kumuhiga buzima ateere aha namba egi ei yaatushomera okugira ngu bakaamurabizaho kyona eki baraamuheereze nk'obuhwezi kandi atyo agarukye aha ishomero.
Waayenda kumanya ebirikukiraho, nobaasa kuteera ahari egyo namba ziro mushanju, nshanju na ibiri, ataano na ina, ashatu na mukaaga, ataano na itaano. Egyo enamba eri omu maziina ga Moreki Akuhiire, niwe- niwe yaabaire nankwatiraho, dayirekita wa Golden Bells Primary School.
Shila Aine ahabwa GNTV aga

n'okwihayo omushango ogw'abahababaire ow'ekitiinisa Hon Justine Namere ow'omuri Masaka arikwenda ngu kooti emuremese okubaasa kuza omu rupapura nangwa akaba gazetted nk'omuny'eishengyero w'abantu baateire akaruuru ahabwa Masaka City. Obwahati eizooba rya nyima waabazyo orupapura orwo ninga shi gazeeti ebaasize kurugayo n'okurushora kandi yaayereka Namere ku baabaasize kumuteekamu ekikumanyisa ngu n'omuny'eishengyero kandi ategyereize okurahira Eki Naribowa arikugira ngu ekyo obu kyamusigire, ka agira ogundi muringo ogu yaakubaasa kurabiramu okugira ngu yaaremesa na mere okubaasa kugumizamu ari omu ny'ishengyero kandi n'owo yaabaire asingira akaruuru. Kya naku nti orunaku lw'egulo gazeeti yafurumye ngeega seetinze omuntu gwe mumanyi oburungi nti teyarondebwa ba nansi, teyarondebwa banamasaka wabula yarondebwa kooti. Ekyo tekitugyaako buvunanyizibwa kwongera kupasuwinga

Caroline Alo ahabwa GNTV agarikwotsya.
Twaheza kuruga okwo tukagaruka omu burengyerwa izooba bw'eihanga rya Uganda aha n'omu disiturikiti eya Rukungiri obwa hati abanya Uganda na munonga aba disiturikiti ya Rukungiri barigirayo n'okuhigwa okuguma nibebiikira kandi obundi tokamanya ngu ensya yaabo ekabaasa kurugayo ebonera eba nungi ahabw'okwebiikira nangwa n'okukoresa akasente aku baba babiikire Omu mabiikiro g'esente gatari gamwe na gamwe, ebi byona birigyenda n'okugambwa Abel Matiita ori omubiiki w'eibiikiro eririkumanywa nk'erya Buyanja Sacco omu rukiiko orubaziire kuba aha izooba rya nyumwabazyo bo ahagati y'abo abeebembezi ba sacco egyo nangwa n'abantu ab'okubiika omu sacco. Matiita arigyenda n'okugira ngu okuguma nibeeyegyesa omucwe gw'okubiika nikiyambaho munonga na nyentsya Bunda akasente ako ogire eki waakoramu ekikutunguura, ekyanga, amaka nainga shi emiturire yaawe nk'omuntu.
Abantu omu disiturikiti ya Rukungiri nangwa n'omu munisipaari yoona baarugayo n'okushabwa ku babaasa kuguma nibejumbira omu mucwe gw'okubiika kandi nangwa n'okwebiikira nyentsya baaba nibenda ngu obundi nyentsya yaabo eyongyere kugira ekitangaara kandi eyongyere kubonera ahabw'okugira ngu nibebiikira. N'ahabw'obwe ninkuhabura ngu otandikye, otandike erizooba. Oriteera omu kifuba ogire oti, Ndi omusiisi, ndi omusiisi buzima, nikyo ndikukweshengyereza abamaraika abahikirire, na n'abandi, n'abandi. Obu obutumwa burugire n'okugambwa ori omubiiki wa sacco erikumanywa nka eya Buyanja sacco Abel Matiita omu rukiiko orubaire rutebeekanisiibwe orw'abanyakakiiko nangwa n'abantu boona,

Nyena muto akuruga aha twena tugyende tukikirizaineho ngu akasente koona aku oraakwate kukora ori ow'okuhingira omuzi omuzi emishingi zingahe? Kashanju. Ogire oti, Naahinga omuzi bampa ekyakashanju kwonka enkumi itaano. Yaaba enkumi ibiri ogire oti, Ninzitwara nzigye ki? Haza yoona nooteekateeka ngu enkumi ibiri n'esente nkye.
Matiita arugire n'okushoboorora arikugira ngu okubiika kakye kakye nikiyambaho munonga nyentsya yaawe kandi buzima ekyo na waakyegyesa omwanaawe naakura arikumanya okubiika kandi akasente kakubiikwa hoona nikayamba nyentsya omu bizibu nainga omu kwetunguura. Kwonka waaseevinga enkumi ibiri za buri izooba omu saara ezi ziba zingahi? Omutwaro. Obwo niwo otatairemu orwa mukaaga? Omutwaro wakubaza, okabaza esande, okabaza eyakana, okabaza omwaka hamwe tokugurira abaana bawe omu Krisimasi ebyokujwara? Akasente kakye mporampora eventwale nikaba kahamu ngu kamwe kamwe nikwo ki? Nyowe naaba twikiriza ngu twakuruga aha tuhindureho Twineho abakukira kugira ngu na muno muno abakazi ku arikuruga aha aine esente nk'omitwaro etaano omu nshaho akaza omu katare, omwami we omukyara akatabaaza ku okugyenda n'omutwaro omukazi akiraba yagyendagyeire kugurira omwana akateteeyi. orikujunaanizibwa aha nshonga z'okuheereza amabanja ninga shi za looni omu ibiikiro niryo rimwe erya Buyanja sacco ow'ekitiinisa Monica Bwankidi ariyo nikushaba abanyakibiina okubaasa kuguma obutoosha nibaheerezayo bwine ehikire baaba nibenda kwihayo za looni eki arikugira ngu ekyo nikiyambaho n'amabiikiro g'esente okubaheereza sente ezi barikugira ngu bashemereirwe. beitu kutari kugamba ebifuba kandi bakabahereza sente ezikubarenga. Oburungi bumwe ni kabwampiindi kandi board member wa Beyanda sacco kandi ninshitama aha kakiiko aka loans members niinyenda kubagambira aha bikwatiraine na loans kugira ngu mwetegyereze mwaza kuguma mwakwakiira loans. Mwe mucuze trained abakwatire na loan yanyu mushome loan form mumanye sente ezi oshemereire kuba notwara kurugiirira oku obiikire kurugiirira aha income yaawe kandi na expenditure kandi ogume oshoboorore loans officer ahabw'okuba nikituyamba kumanya oku entaasya yaawe kandi na n'enshohoza yaawe naiwe oba nomanya oku orashashure kandi ekindi. Naruga n'okugira ngu engyenderwaho ni nkye munonga Eze kubaasa kureebuka ngu omuntu yaatunga akasente arikugira ngu obwesigwa, okugamba amazima nangwa n'okuheereza ekitiinisa nibyo byonka ebirikujunaanizibwa aha kintu okutaasya sente. Waaza kwemerera omuntu membaazi, niinyenda mwetegereze mubaaze mureebe sente ezi memba arikutwara ahabw'okuba waaba otazimanyire. Ahabw'okuba ou otwire esente n'ou nohinkana, owaatwara esente naahingahingana n'ogwo owaamwemerera. Ahabw'okuba hariho nikwo yaija kukurema, iwe memba owaayemereire, omanye ngu ezo esente zaamurema niiwe oriija kuzishashura. Nikyo kwehanangiriza ngu omanye securite eyaasingire aheeri. Nanokwo nitukibara shilingi zingahe? Kore nanda nka million ikumi ebe negura million abiri kwonka kugira ngu obundi kweri murema baza kugiguza esente ezo zibe nizirugaho omanya ahu erikushangwa na chairman nibeshengyereza ngu mutuyambe mu ku verifyinga ezo security wakuba yagitaire omu digital bank atagaruka kandi akagisingire bank egi.
Innocent Trust ogu n'orikujunaanizibwa aha nshonga z'okuheereza amabanja omu iramizo rimwe erya Buyanja Sacco ariyo naakwiga abazaire kushomesa abaana baabo okubaikira nyentsya nk'omucwe murungi ahabw'okuba nikiyambaho
Eiziina ryangye banyeta Innocent Trust kandi ninkora nka credit manager Buyanja Sacco eizooba twatwineho zoona miitingi nigashi orukiiko rw'abantu ba memba baitu abarukungire omu tauni Kandi buzimazima ekintu kyona kyatambura gye, twaba tukihikiire aho aha kanisa yaitu ya All Saints. Baamemba boona baijura aha, baija omu bwingi. Kandi nitwenda kwebaza abantu boona abaija kukiika naitwe ahabw'okubaasa kweferereza akaire kaabo bakabaasa kwija bakakiika naitwe. Mbwenu eri izooba aha nshonga ezi twagambaho na muno muno twaba tubainiire entanda nsya nainga shi products, loan products ensya ezi twaba tubainiire, ezi twabaasa kusheyaringaho n'abantu. kandi abantu boona bakazishemererwamu omu mwaka ogu gutandikire tubaasa kuba twineho purodakiti ei tubareeteire ei barikweta yuufu rooni, egyo ni rooni y'eminyeeto, ey'eminyeeto yoona turikwenda ngu eminyeeto etandike nayo ebaase kwekurakurana ebaase kukoresa sente ebaase kuba purodakiti z'omu sisitimu ahabw'okuba eminyeeto baginagiriire munonga nibagishaba emisingo bagishaba kapito mpango Bagishaba ebintu bingi munonga mbwenu Buyanja Sacco ebaasire kututeekateekaho ekintu ky'eminyeeto kandi twabaasa kugira ngu eminyeeto tubaase kugiteeka omu sisitimu. Julius akanyijuka ahabwa GNTV omuri Rukungiri. Turikurwaho kandi tukeyongyerayo nabwo tukiri omu disiturikiti eya Rukungiri n'okugira ngu obwa hati abaikiriza barigayo n'okushabwa kubabaasa obutoosha okuguma nibakuratira engyenderwaho nangwa n'emikorero yoona eri Yesu Kristo yaasigire omu nsi nangwa n'omu Baibuli oku erikuba neegamba okutamburira omu myanga nangwa n'omu mihanda ya Yesu. Ebi byona byaija n'okugambwa Ow'ekitiinisa Bishop Onesmus omu kushoma okubaasize kubaho eizooba rya nyimwabazyo kandi hoona aha Ow'ekitiinisa Bishop Onesmus Ngoboka ayongiire n'okugira ngu abazaire obwingi baine kuguma nibashomesa nangwa n'okubangura abaana okukunda ediini

Yarugayo n'okushwigaga nangwa n'okushaba Abakristaayo okubaasa kuruga aha bibi ebi barikukora kandi bakagaruka bakatamburira omu kitangaara kya Yesu baaba nibenda ngu obundi ni ensi yaabo ekaabonera. Mbwenu okaikiriza abantu kukushingikiriza omu bintu obunaku bwabyo butakahikire? Arikukwata aha bintu bira mukaaga. Bibiri. Bishop Ngoboka arye nokugamba ebi byona omu kushaba okubaze kubaho iza rya Nyu Mwabazi owa bene ahayo ekigambo kye aha iramizo erikuma nka erya God's Embassy Church erikushangwa omu kyaro ekya Bunura aha n'omu mashuuma ga Division eya Rukungiri Municipal.

okubaasa kurugayo kandi bakaijumbira omu mucwe gw'okushaba obutoosha ngu ahabw'okuba okushaba nk'oku kutambira buri kimwe kandi enkoragana nangwa n'okugarukana omu Bakristaayo n'ekintu ky'amaani munonga. Okuba omugabe mu nkora y'abantu ahabw'okuba hariho ku araaze kuba omugabe okuraba omu musharaba mu nkora ya Ruhanga. Amina. Now, eki turakyegaho tuta? Abaingi eri izooba muri

Ori omuhwezi w'omugambirizi wa kanso eya Rukungiri tindiijo kureka n'ow'ekitiinisa Hon Kamusiime Boaz arugire n'okuhiga abazaire okubaasa kweyongyera kubangura abaana baabo omu by'obwegyese kandi bakabashashurira buri kimwe kyona ahabw'okuba ngu okushomesa omwana nikyo kikusinga.
kandi ori kansara w'eminyeeto aha munisiparite, ori deputy speaker aha munisiparite kandi na n'aha kanisa ei turi ahu turi mbaasa ninkora nka administrator. Nimbaasa kutwara omugisha ogu kusiima abazaire n'abaana kandi mbakurisa omu kihumure kiraingwa eki batwiremu kandi nkurisa na n'abazaire bibare munonga mbasiima ahabw'okubaasa okukuuma abaana bakabareeka omu mbeera nungi. Hati twahika omu kaire k'okugaruka aha ishomero, hati niinyeta eminyeeto na n'abaana. abarikubaasa kuba nibaza kugaruka kweyongyera aha ishomero okwetebeekanisa kare agoba nkabo baine obuvunaanizibwa obu baine kuba nibetebeekanisa okureeba ngu baaza aha mashomero then ngaruka ngamba n'abazaire kugira ngu bareebe aku baakubaasa kuba nibabaasa bari ngu batebeekanise eminyeeto egyo kurabira omu fiizi na n'omu byetengo by'amashomero na n'ebyetengo by'abaana ebi bakwetenga Naha hayongiire n'okuteerera omuranga abazaire okubaasa kuguma nibamanya obubaasa nangwa n'obweremwa bw'abaana baabo baaba nibenda kubahweraho omu kwetunguura ngu ahabw'okuba ebyo nibyo bikubayambaho na munonga baba nibashoma. Kuri ngu baaba tibeekanisa tibabaasa kuteganisibwa, egyo n'etaamu y'okutandika, beitu nibatandika omwaka musya babaase kwega ahabw'okuba nitumanya ngu okwegyesa nikyo kikubaasa kutuma Uganda yaitu yabaasa kweyongyera omu maisho nana entunguuka yaagumizamu omuriitwe. So n'okureeba ngu eminyeeto niitwe twaba nitwenda kwija kuba abeebembezi ba nyentsya, tukaba abategyeki ba nyentsya, tukabaasa kuba eky'okureeberaho nyentsya, twayetebeekanisa, twagyenda twakora gye kandi ebi twegire omu kihuumuro ebi, twari ngu twagyenda twagaruka twashushana nabyo ku turahika aha ishomero then tubaase okuhimbisa Ruhanga na n'okumworeka ekishushani kirungi na n'abantu benyine abakubaasa kuba batutairemu akasente okutusapotinga n'omu kushoma tukore emikago eyakubaasa kwija kutukorera nyentsya. Ebyo n'ebigambo bikye nimbaasa kubasiima mwebare munonga kandi nimbasiibira okugyenda gye mukashoma aha ishomero omu mwaka musya ogw'enkumi ibiri abiri na mukaaga. Julius akanyijuka ahabwa GMTV omuri Rukungiri. Twongyerayo kandi hoona omugani mahurire n'okugira ngu aha tushuume omuri rubanda owe ori omu nyeshengyero orugire n'okuteererwa akaruuru obwa hati tindiija kworeka nawe ekitiinisa Hon Bruce Baraba Kabaasa yaarigayo n'okushaba abanya-Uganda okubaasa kugaruka kandi hoona bakakwatanisa n'abo boona abu baayangaine nabo omu bwire bw'akaruuru, eki arikugira ngu buzamu n'ekintu kibi waaheza kwanga omuntu omu bwire bw'akaruuru kandi nawe okagumizamu n'okubwanga. Naye yaarugayo n'okuteerera abanya-Uganda boona okubaasa kweteisizana kandi eki kyona naakyeherera kugira ngu nawe arugiire n'okweteisiza Venerable Nkwasiibwe obu baabaasize kuyomba omu karuuru obu baabaire bari omu kushaba aha kanisa erikumanywa nk'eya Saint Mark Kaaro erikushangwa omu gomborora n'egyo eya Muko omuri Rubanda district.
Honourable Bruce Bara bakaba baasorogyire kuteererwa akaruuru okubaasa kuba omuny'eishengyero w'abantu ba Rubanda ey'oburengye bw'eizooba ninga shi Rubanda West omu eishengyero erikuru ery'eihanga erya Uganda ahabw'omurundi gwa ikumi n'ebiri obwa hati yaruga yoona okushaba abanya Uganda okuguma nibasaasirana kandi bakeebwa bwanyima y'oburuuru okuhendera nangwa n'okuhwa kugira ngu engungu egyo tihaine orikuba neeta abantu kandi baagireka nikiba kiboneire. Ebi byona arigyenda n'okubigamba eiza rya Nyamwabazyo omu kushaba oku baze kubaha eiramizo ririkukira nk'erya St Makar erikushangwa omu gombolola eya Muko aha n'omu disiturikiti eya Rubanda obu abaire naayetiisiza Rev. Venerable Ernest Nkwasiibwe ou yaarugireyo n'okureeba n'enyama z'omu kanwa obu baabaire bari omu bwire bw'oburuuru.
Iroha akaranumya kwonka ebyo tukabimara. Mbwenu reero omu maisho ga Bishopu nshabire tuteere amabega tugyende Bulemeezi. Mushebe. Hati naavuga na Archdeacon tutandike tukore. Bruce arugireyo n'okushaba okusaasirwa arikugira ngu buzima ebyabaireho bikabaho omu bwire bw'oburuuru kandi enkwatagana ahagati ya Venerable Ernest Nkwasiibwe na nawe ekarugayo yaahendagurika yaacwanyaguruka beitu obwahati agiire n'okwetaisa omu maisho g'orikukurira obureeberezi obwa Kigezi tindiijo kureka n'ow'ekitiinisa Rt Rev Gad Akanjuna arikugira ngu basaasirane kandi bagarukane.

Venerable Nkwasiibwe nawe arugire n'okugira ngu buzima ebyabaireho bikabaho beitu obwa hati ebyo birugire n'okuhendera kandi biine kukwatanisa okugira ngu obundi rubanda ekabaasa kweyongyera kugyenda omu maisho eki arugire n'okushaba nawe abanya Uganda abandi okurugire n'okukwatanisa kandi engungu z'oburuuru bakazirekyera aho. Turaheereza Mukama twaize n'eihanga. Obuhango bw'ekyo kishaahisha
kiragumizamu nk'okushinguuka kirakurura. So na ndashaba okugira ngu abaabaine okuteekateeka ngu twine obuzibu nyowe n'ow'eishe-emwe ogu, tukigambire Yesu ndagira niwe arakibaasa, kwonka abantu tibarakibaasa, itwe. Eki turagira ngu tureeteise turasaasira n'eki twine omu mutima. Ahabw'okuba naataraga omuntu bakabeiha, tinda tindarwanda tindarwa tindarumba busingye. Busingye tibukaabura ahabw'okuba tikarwanisaga omuntu wa Ruhanga. Kwonka eby'oburuuru biri nk'ebishuba, so mugambire bagyenzi baanyu. Right Rev. Gad Akanjuna arigye n'okugira ngu ekikozirwe n'ekintu kirungi kandi n'akabonero k'okworeka entunguuka ei eraabaase kweyongyera kubaho omuri rubanda harigye n'okushaba abantu okuguma nibakwataganisa bwasheesha bwira baaba nibenda ngu ensya yaabo ebonere n'okutunguuka omu byanga byabo. Abantu batandike barye hamwe.

Kandi okwetiisa ti murimo gw'omwana w'omuntu, n'omurimo gwa Mwoyo Orikwera. Mwoyo Orikwera niwe arikushinja, kwonka oku byagyenda, nyowe naareeba ow'eishe-emwe, n'abaakuhagiire n'abatarakuhagiire, n'abaarwanire, N'abatararwari boona naawe waabesera. Emerera kuteerera omu ngaro boona naawe waabesera. Jesus asiimwe abegyesa ahabwa GNTV Agarukoosya. Omu saaviisi niyo emwe, hoona nabwe Ow'ekitiinisa Hon Bruce Bara bakaabaasa, arigireyo n'okweraganisa ku arikwija kuguma naabangyeraho amaramizo okwetooroora rubanda yoona, Akandi atashoreire oba n'ey'oburwa bw'eizooba ninga eine ey'oburengye bw'eizooba, eki arikugira ngu ekyo nibo nikyo beebembezi boona baine kukora omu byanga ebiraga. Okworekyeraho eky'okutandikiraho ninga shi nk'eky'okureeberaho, arugireyo n'okubaasa kusiga yaatsigaho amabaati kikumi makumi abiri ag'okubaasa kubangiraho aha nju eriho neeyombekwa ey'omureeberezi oraabe ari aha bureeberezi aho, eki arikugira ngu ekyo buri mwebembezi nikyo eki aine kuba naakora okwetooroora eihanga rya Uganda Twaba nitwenda ngu eihanga ryaitu ryeyongyere kutunguuka, omunyeshengyero w'abantu ba rubanda West omushengye kuriha eihanga rya Uganda kandi orugire n'okuteerwa akaruuru endiijo kworeka nobu kitiinisa Hon Bruce Barabakabasa arugireyo n'okutandikaho omwoga gw'okubangiraho amaramizo okwetooroora rubanda yoona kandi hoona ekireeberwaho eiziina rya Nyamwabazyo aharugireyo n'okuhika aha iramizo erikukira erya St Marks Kaalacha Church of Uganda. erikushangwa omu akidikonare ya Muko omu gomborora eya Muko omuri Rubanda disiturikiti kandi akarigayo atyo akabahereza amabaati kikumi makumi abiri ag'okubaasa kukwatiraho enju y'omubuurizi ahu iramizo eryo.
n'okusiima obureeberezi bwa Kigezi ahabw'okuguma muraheereza abantu na munonga omu bintu by'amaizi, omu bintu by'obwegyese n'ebintu by'amagara. Hamwe mwaheera Orubishopu abantu ba Kuma ba Kaara baine ekizibu ky'eirwariro, baine ekizibu ky'amaizi kandi namanya ngu ekanisa yaaba mwaheera Orubishopu ekoraga amaizi maingi, tinabaha aga Kaara agaraija kubaasika. Kwonka abantu bamwe ba Kaara baine ekizibu ky'ameezi ma York Bishop. Omu kushoma nikwo kumwe omu iramizo eryo, Ow'ekitiinisa Right Rev. Gad Akanjunda ori omureeberezi w'obureeberezi obwa Kigezi ahabw'enshonga nainga shi ahabw'amaramizo ag'Abakristaayo, arigireyo n'okuteeka emikono aha bantu nkaaga na babiri abarigireyo n'okweyongyera kwegaita aha diini ey'Ekikristaayo. Mukama abampere omugisha baana bange. Mukama abampere omugisha omu kwega kwanyu, mutaane n'ebirikushiisha amagara, mutaane n'ebyakahukye, mweteho omutima omu kwega kwanyu. Omu kugaaniiraho n'abantu, Bruce Barra bakaba baasharire n'okugira ngu naija kugumiza muno kukwatiraho amaramizo gatari gamwe na gamwe okwetooroora rubanda yoona kandi hoona naija kureeba ngu haabaho obumwe, entunguuka nangwa n'enkoragana ahagati ye n'abantu ba Butosha. Ni kimwe mu bi bangambire ngu ndwane nakyo. Kwonka amaani gaitu nk'aba MP naho garaherera. Nikyo murareebera naabona abaratukira nka Bishop waitu n'abandi n'aba gavumenti neeyongyera kuteera omuranga ogu mwaagambire turi mu kampeyini. Mbwenu nk'akasiimo. Ka karora ku mwampaire. Yesu akareero nadaaza akwatire amabaati igana makumi abiri. Nkaba nkukwatira nk'orikuri mu karuru, kwonka nantarama yaaba ndakibaasa. Hati habw'amaani ga Ruhanga ariho n'agaanyu, ndamanya ngu ndakibaasa. Kandi nyentsya akaba ari ndaza kukikora. My Lord Bishop.
Naagira n'okushoboorora aha nshonga y'okugira ngu okukwatiraho amaramizo tikyo kyonka eki araakore kureka naija kwija kukora ebintu bingi munonga kandi hoona nabwo arigirire n'okugira ngu buri kimwe kyona eki araabe naakora naija kuba naareeba nikitunguura rubanda. Muri egi myaka mikye ndenda kuba ndeebembera abantu ba Rubanda busa. Ndenda ngu nkore munonga n'ekanisa. n'endiijo myanya y'okushabiramu kureeba ngu tukunga abantu baitu bagaruke aha muramwa gw'entunguka, omuramwa gw'okwiruka omu mashomero, omuramwa gw'obuyonjo, omuramwa gw'okurwanisa kureeba ngu emyanya yaitu yoona erareebeka gye kandi eraheisa ekitiinisa, eby'oburambuzi ebi tureepaakisa birabaasika twaba turi abayonjo.

Arugire n'okwebaza Hon Bruce Barabakabaasa arikugira ngu eki ariho nakora nikyorekyera kyarumwe enkoragana nungi ahagati ye n'abebembezi b'amakanisa eki arikugira ngu kyagumizamu rubanda neija kuganyirwa munonga omumwebembezi nk'ogu. ahabw'omurimo ogu yakora namunonga kuhikiiriza ebi yaragire ebi yaraganisa yabihikiiriza tumusiime munonga munonga.
Kandi ninkuhamiza kimwe ngu ebi okozire n'ekyo nakyo nikibaasika Mukama akubaasiise. Eky'okushakaara enju, nyowe naaba nindeeba aba bantu nigira ngu bombire tibakiine kantu kwonka kaabaasa kyagumire, muze kugira ngu mukasheeshe muze kwakiine amarozi atakyagumire, mumbwenu mugyende mugakiine. Mugyende mugakiine. Honorable Otwakwakire. Kandi waaba oine n'obugabe kwegumira ahabw'okuba oruhire mubaire muri na purezidenti noshuma nonyegyera n'ebyo nabyo byaba nibikuguza. Kwonka kugira eibanja ry'okwija kwakiira Bishop kwonka okatungiramu omugisha gw'okusiima abaakuhaire akarungi.

Ab'omu ofiisi baije bahagireebe bareebe neerugamu amaizi garikwingana ki, gaaba gari maingi nibagara atya he kugira ngu gahike omu bantu, reero ekyo baija nibakipima nibakireeba. Mbwenu yaaba baine eshuro omuriisa naamanya ofiisi y'amaizi naazayo naagira ati haza tubwine eshuro omu mushozi gumwe reero ni bibi.
Twaheza kuruga okwo kandi hoona omu gandi mahurire agu nkwiniireho ag'eby'emizaano agu nkubaasa kurabiramu, tiimu ya Liverpool ekiro kya nyekiro erigireyo yaayubwa kandi erikuteerwa goolo emwe aha goolo ibiri ahari emwe erikuteerwa tiimu ya Manchester City omu mupiira ogube guri ogw'okurya n'okukomba esihaani kandi buzima ebintu bibe biboneire tiimu So nikimanyisa ngu empaka eza Premier League zikiriyo nizigyenda omu maisho. Eza nyenkyakare empaka ezo niziija kugarukamu kandi hariho emipiira nyamwingi beitu ebyo byona nitwija kubikureetera nyenkyakare omu mahurire gaitu gatari gamwe na gamwe. Aha dakiika nkye ezirikuburayo kubaasa kwegaita aha magingo ga shaaha ishatu z'ekiro kiri aha nyakazooba bantumwe. Orw'okubanza rwa kabiri omu kwezi kwa kabiri niho ebi byabaasa kukomaho ebi naakwiniire n'ebi twaakutebeekanisiza Kandi buzima ahabw'ekyokye rya nyakazooba, dizaasi imwe kagyese nigo gakari amaziina. Puroguramu erikumanka eya Evening Special niyo erikugarukamu ebiro mwenda, nikwo ku byarenga bityo, muraare kurungi nitwija kureebana izooba rya nyenkyakare.